Sen kim? Nireden? Men maloý, Marydan. Maryly.
Aýaz baba ynanýaňmy? Aý bu wagt däl. Ýöne öň mundan aý kiçiräk wagtym ynanandyryn ýöne bu wagt ynanamok.
Näme üçin?
Aý bilmedim. Neme hiç haçan ýa sowgat alyp göremok. Ýa-da ulalýandyr sara bilemok ynanamok şu wagt. Sen ynanýaňmy? sowgat berenokmy?
Bir saparam gelmedi. Şoň üçin men ananamok.
Başga daşardan hiç kim saňa sowgat edenokmy?
Aý, bir ýa iki gezek bolandyr. Başga wagt sowgat diýen alyp göremok. Gyzlar sowgat edýärmi? Ýok. Näme üçin?
Aý bilmezmi edil sowgat alamok. We wapşe gyzlar bilen atnyşeniýa ýokdur atam.
Gyzyň ýokmy?
Ýok. Ne geregi?
Özüňe waýner diýýäň. Ýöne sahypaňa girip gördüm, durşy reklama. Adamlary şeýdip aldamak bolupdyrmy? Ýok.
Ony aldamak bolana ol reklama ýöne her reklamaň içinde waýynam bar. Göni baryp ine şu zat bar geliň alyň diýlenokda şoň üçin azajyk waýynam bar. Reklamada gelýä on ýok diýip bolanokda haýyş edýäler edip ber diýýäler onda edilýä. Şo tersine bolmaly dälmi waýyn düzýäň onuň içine reklama sokýaň.
Ikisem bir zat bolýa da ne reklama içine waýyny sokdyň ne waýynyň içine ikisem bir zat şu taýda. Sen üçin tapawut ýok.
Ýok ýöne men hökman şu waýyny başardygymdan reklama içine sokýan. Reklama gelse ýok diýip onda nobatdaň. Muny gerek-a.
Munam ýok. Hü? Munam ýok. Hü? Aý. Bol, aý, baz ogluk. Azajyk. Şükür. Ýöne hakykatdan hem dogry aýdýaň, azaltmaly.
Adyňy maloý diýip rus dilinde goýupsyň. Rus dilini gowy bilýäň pohodu. Şonuň üçin hem sen üçin täze rubrika Milena Wines. Men saňa rus dilinde söz aýdýan, sen şony türkmen diline öwürmeli. Itak, birinji söz, kalkulýator.
Kalkulýator. Hasaplaýjy bolýan ol ewazy. Kalkulýator diýip ýörsoň menä. Pomidor.

Türkmençesi näle? Kino.
A orsçasy?
Kino. Bolýa. Şifoner.
Şifoner. Biraz üýtgeýär-de şu basyş gapdallary. Stol.
Stol. Rozetka.
Razwetka. Türkmençesi. Razwetka. Razwetka.
Lýustra.
Lýustra.
Stol. Stol.
Parta.
Parta.
Parta. Parta.
Koroç türkmen dili we rus dili meňzeş, dogry däl? Sözler meňzeş gelýär-de.
Içgin alsaň birazajyk çekim basym ýagdaýlary çalyjy üýtgeýär.
Naşnoýa günde näçe gezek gidýäň?
Naşnoýa. Aý bir iki bir gezek barylýada. Bratoklaryň barmy? Özlermi?
Hawa bratoklaryň. Hawa doganlarym bar. Näçinji klas olar?
Klas bolmada olar dynly uly oglanlar. Klas bolmada doganym bolsa.
Näçe gezek turnik çekip bilýäň?
E, şu soňky sapar çekemde alty aý, bäş aý bolandyr. Otuz, otuz gezek zat çekýän.
Boýnuň ýetýärmi turniýe?
Ha, ýoga ýetýänräklerine barýan, ýetmese, ýetirýärler. Ýeke özüm baramok, tarap çalaja podýaş. Leşnitsa goýup-da münýän. Ýok, ulanlara podýaş etýän, çalaja ondan gapdalyndan ýapyşyp, aşakdanam çalaja itekläp goýberseler. Mesele däl nu.
Gowy görýäniň barmy?
Gyzmy? Owa. Aý ýo. Şu wagda ýok. A oglan? Aý oglanam näl gowy. Gatnaşýan dostam bar gowy görşüp. Köpmi dostuň? Köpdüler.
O näle?
köpdi dostum men edil bu wagt känler wagtyň geçmegi bilen öz özleri azalýan eken. Näme bolýar eken olara?
Bilemok ýa gerek zatlaryna meselem bilemokda Her bir işde bir sebäp bar da, onda bir sebäp üçin bolaýmasa diýen bilemok. Gerek zatlaryny alyp gidýälermi ýa halaman gidýälermi bilemok, wagtyň geçmegi bilen dost az ekenler-ä, azalýar. Gynanýaňmy?
Ýok.
Gidenine gynanaňok. Hiç hili.
Begenýäň.
Hawa, Allajan meni şolardan aýyran bolsa gowulyk oturdy ýaly. Gynanamok.
Öýlenjekmi? Nesip bolsa, öýlenmeli bolar. Gözleýäňmi birisini? Edil şu wagt kän gözlämok, ýöne bardyr diýýän bir ýerlerde. Süplenip ýördür-dä birisi bilen. Aýşwa gezip ýörendir. Ýaman akylly gezginiň bar.
Seniň pikiriňçe, iň bet swidaniýa näli bolmaly?
Gyz bilen duşuşyk dälmi? Hawa. Aý bilemok bir otelmi, öými, gülüň ýapraklary, iki sany şemjaga çekyp dur. Iki sanjak fujer stoluň üstünde, ortada bir fruktowa asarty, şemjagaç, Bu fujeriň içinde iki sany ýartyja wişnewsok. Hemme ýer garaňkylyk. Diňe şemiň yşkyna ýerdäki güller görünýär. Aňyr ýüzüň aýna, bu ýüzüňe seretdiň, şäher görünmelidir. Onda gyz bilen näme gürrüňiň bolsa etdiň, iýdiň-içdiň. Gülälek olduk.
Baldym sen padamam.
A tak w celom, oglan birinji swidaniýa baranda, gyza gül sowgat etmelimi ýa ýok?
Meň pikirime gara, şol swidaniýa barmaka gyz bilen tanyşsaýam, swidaniýa barmak üçin jaň edip gel goý zat diýmeli-ä. Öňünden ýem gürleşilýä-da, telefonda gürleşilýä swidaniýadan öň. Meň pikirimçe swidaniýadan öň gyz bilen tanyşdyň, göni gül ugratmaly. Şogun buket öýüne swidaniýa edeniň. Ony swidaniýada gerek hem-de süýräp ýörmek. Öňünden ugratýaň. Güli kimiň üsti bilen ugratmagy bileňmi?
Aý. Lebap sowgatyň üsti bilen. Iň bet lak, haýsy?
Nä lak? Gyz bilen ot tanyşmaga bir lak atýaň-a. Şo laklaryň haýsysy bet?
Barmy waşe lak taýyn laklardan.
Lak atyp näleýin. Birini aramak üçin dämi. Näme üçin? Birini aramak üçin sad etmek üçin. Ýok tanyşmak üçin. Bir wynimaniýasyny çekmek üçin.
Aý ünsüni çekmek üçin bir salam diýen bolup geçip gidersiň dä birinji bilen. Ony salamyň närmanyda alsa salam zat diýse. Onda başlamalyda el salamyňy alman gitse biraz kynrak sms ýagdaýlary bilen düşünişmeli bolýarsyň. Kardeş sen lak atmaýaň göni prosta tanyşyp gidýäň. Ýa indi lak atyp indi beýdip göz gyrpyp lazer tutup ýören ýokda indi o instagram tiktok wa bolu sahypasyny bildiň. Ýokary şeýle aýlawlyja gülüp duran perişdäň smaýligini ugratýaň birinji. Diňe isla ýazman-da. Şol smaýligi ugratdyň, şol smaýligiňe Panravlsys Waş komentariý diýip şoňa laýyk basýar-a meselem. Ýa şony okasa, ýa şol smaýligi görüp hiç zat ýazmasa. Birinji şol smaýligi ugradyp görmeli. Ýylgyryp duran üstüne emelje perişdäň smile bar. Karaçok gurçuk.
Kliwat etse dalşy dowam. A onda şoňa näme jogap bile okap pisat ýazmasa ondan şeýdip duran smaýlik wa şeýdip duran wa ony ugradyp görýäň. Hä on dowam bar. Bar bar ondan soň onda da ýazmasa onda salam diýip ýazýaň jogap berse boldy git jibermeli. Maksimalny näçe san smaýlik ugradyp gördiň. Patolok
aý men Şo zat men bärden aýyraw ýöne. Aý ugradylýada dostlaşmak üçin. Käwagt ýüregiňi sanda gürleşmek üçin. Bir iki sany smaýlik. Özüme-de kän smaýlik gelýä ýöne. Profile geçip görýän menä.
Jogap berýäňmi şo smaýliklara? Aý şo profile gireňsoň çykýada jogaby. Bermelimi, bermelimi?

Top üç TikTok bloger.
Üç sany bloger. Özüm bolsa oňalanok.
Bolýa.
Topuň top üç girýämkäm diýýän men. Ýagşy Goşunow. Myrat Molla.
Olar tiktoker mi? Ha indi tiktogam ýöredýärler da.
Hiç tapawudy ýok. Tiktok ýöretseň sen tiktoker.
Ha indi tiktoker indi tiktogam ýöredýärler da.
Gülçynar näme üçin aýdaňok? Oppa!
Şu taýmy birini aýyraýyl-la. Özüm aýyrýan. Ony oklaly ýerine goý. Gülçynar täç. Täze Sri Onjany Gülçynar Täç Ýagşy Myrat.
Gülçynar Täç aşykmy sen?
Ýok owan ýaly zat. Ýöne prosto Orsça sa. Gowy. Dogrymy şu zat? Abdy bilen Gülçynaryň arasyna girip uruşdyran sen. Kim bilen?
Abdy bilen Gülçynaryň ortasyna girip. Abdy bilenmi?
Owa.
Ýok ýok ýok.
Sen däl. Men däldir no.
Meňzetýändirler men men on ýaly aýtmaýan.
Primoý efirlarda ot Gülçynar bilen tam primoý efire çykýaňa tiktokda. Şonda özüň spesialny utulýaňmy?
Şo gyz bara gamlanmasyn diýýän. Nastreniýasy gaçmasyn diýýän. Indi öz çetime komandama ýuwaşlyk bilen namýak oklaýan. Küçbäki bolup turan bolup gaýdýanda. Sowgat ugradýaňmy özüň? Hawa ugradýan. Ony açyk ugradýan. Maksimum näçe manatlyk ugratdyň?
Bäý. Bir sapar utulyp gelýärkä ýadyma düşýär öňräk bir sapar utulyp gelýärkä näme. Müň iki ýüz manatlyk bir gezekde. Aýsaňmy şok düşek?
Eliň ýetmeýän gyza aşyk bolmak nähili duýgy?
Gaty kyndyr-eý. Ýöne yhlas etseň eliňe ýetirip bolar gatyrak ýöreseň ylgasaň. Meň pikirimçe. Şo gyz öň eýesiz bolsa. Bolar.
Seni söýmeýän gyzy nädip ýatdan çykarmaly?
Boldy unutýaň başgasyny tapýaň.
Nädip? Başga gyz tapýaň şoň bilen güýmenip ýörkäň beýleki ýatdan çykyp gidýär. Meň pikirim özüňňämyka diýen. Çykýada.
A indi o kelläňde diňe şo bolup şoň pikirini edip oturandan başga gowja zat tapýaň şoň bilen gürleşip, söýşip, sözüň arasy alyp şoň bilenem güýmenip durkaň beýleki. Ýok ot serýozny seret primoý efire Gülçynar bilen çykýaňa ýüzüň gyzaryp ýüregiň tiz urup bir zatlar saňa bolýa näme üçin?

Hemmesine-de sylagyň bolup, meselede sylaýan hemmesine. Ýöne ýa-da şu iki at orta oklansam aloý waýnys.
Näme üçin? Öz adym bar. Başga waýnys kim awaşýa?
O-da tiktoker waýnys. Ýok, sen üçin kim? Dostum.
Sol onda gelnejeňmi? Olar nä toý etdimi? Biziň habarymyz ýok, märeýärmi olar? Däm.
Prosta kontent düşýändirler-dä.
Boldy-da.
Galan zady gözüm bilen-ä göremok, ýöne a tak şeýle.
Birinji kim döredi? Maloý waýnysmy ýa bolşoý waýnys?
At boýunçamy?

Bilýändirlerine görýänlerdenem köpüsi Kiçjik mukam diýýärdiler. Onnoň Eý edil Kiçjik mukam diýip goýmaýynlaý diýdim. Başda Myradow diýip goýdum men akkaundyma. Myradow ýetmiş ýetmiş diýip. Onnoň dawaý şu uzak diýip kliçkamy ýazyp göreliň-dä şuňa lakammy diýip Maloý diýip ýazdym. Sagrandy. Biraz üýtgetjek boldum. Ol ön otuz gün sorady. Üýtgetmek üçin. Otuz günüň içinde-de bir topar wideo düşdüm, zat etdim-de, sen bar, aý, bor, durubersin-aý diýdim. Şeýdibem, maloý bolup galdy.
Näme üçin ol bolşoý waýns?
Şu zady ine men dogry aýdaýyn-da,

Şu wagtam naparnik. Hawa gerek ýerinde nirä düşer diýseň ýa ol düşer diýse. Ýöne her kim öz işleri bilen. Belki ýalňyşýandym, ýöne opşi pomoým wideolaryňyz ýok. Menä görmedim. Ýa barmy? Täze täzeliklermi? Täzede. Ýok, wideolar bar o tiktogyňdaky wideolar. Şo wideolaryňda hiç haýsynda bolşoý ýok. Ýa barmy?
Nemeda atam birazik adam işlese birazik gazanyp başlaýa işlese näçe işlediňçe gazanyp başlaýaňda onnoň ýene şu işläp ýene gazanmak üçin işläp işläp her kim öz işi bilen başagaýdyr diýän men o da öz işi Garoç seniň wagtyň ýok oňa onuňam wagty saňa ýok.
Wagty badardam Bilemok. Belki indi gerek ýokdur meselem. Belki indi gerek ýokdur. Ýa ol maňa gerek däldir, ýa men oňa gerek däldirin. Obşi orta arada gerek ýokdur diýen. Şol iş mensizem, onsuzam, hiç kimsizem boljak bolsa bolýar. Öz pikirim, her kim öz işjagşy bilen başagaý bolup ýörendir diýen. Okey sen maloý waýnis ol bolşoý waýnis normalny waýnis nirde.
Sredny waýnismi? Döretjek nesip bolsa. Sen döretjek.
Nesip bolsa döretjek. Dörer.
Gyz tapsaň.
Aý gyz ba tapsaňda kän özüm islämok. Indi men biri bilen Size ýanyma alyp wideo düşüp mökän islämok. Näme iş bolsa bir özüm etsem gowy ýalyla. Soň özüme gaharym gelsin diýende başga birine gaharym gelenden soň özüme gelsin.
Eger bütin dünýä adama bir zatlar diýmäge şansyň bolan bolsa, näme diýerdiň?
Hä hemme adamlara bir söz diýmeli bolsam Ýanyňyzdaky adamy tanaň diýerdim. Dostuňyzy tanaň diýerdim. Töweregiňizdäkileri tanaň diýerdim.
Nädip olary tanap bolýar? Hiç kime ynanmaň diýerdim. Aý tanap bolar. Diňe gatnaşyp tanap bolýar welin käbir zatlara pogut bermeliler. Hiç kime ynanmaň, syryňyzy hiç kime aýtmaň diýerdim.